İsa Lazarnı tirilte. İncil, Yuhann on bir, bir qırq beş. Betaniya degen köyde Lazar adlı bir adam hasta yata edi. Meryem ve Marta adlı tata qardaş da bu köyden ediler. Rabbige qoqulı yağ yaqacaq ve onıñ ayaqlarını saçlarınen sürtip qurutacaq şu Meryem edi. Hasta yatqan Lazar ise Meryemniñ ağası edi. Tata qardaş İsağa, Rabbi, seniñ sevimli dostuñ hasta olıp yata, dep haber yolladılar. İsa bunı eşitip. Bu hastalıq ölümnen bitmeycek, lâkin o Allanıñ şüretine sebep olacaq, Allanıñ Oğlu da onıñ yardımınen şüret qazanacaq, dedi. İsa Martanı, onıñ qız qardaşını ve Lazarnı seve edi. Amma Lazarnıñ hasta olıp yatqanını bilse de, olğan yerine daa eki kün qaldı. Bundan soñ o şegirtlerine, Kene Yeudiyege barayıq, dedi. Şegirtleri, Ravvi! dediler, yaqında yeudiler seni taşlarnen öldürmege çaresini qıdıra ediler, sen ise kene o yerge barmağa isteysiñmi? İsa böyle cevap berdi, Bir künde on eki saat olamı? Kim kündüz yürse, sürünmey, çünki bu dünyanıñ yarığını köre. Gece yürgen ise sürüne, çünki onda yarıq yoq. Bu sözlerni aytıp olarğa, Dostumız Lazır yuqlap qaldı, lâkin men onı uyatmağa ketem, dedi. Rabbi, eger o yuqlap qalğan olsa, tüzelir, dedi şegirtleri. Lâkin İsa Lazırnıñ ölgeni aqqında ayta edi. Şegirtler ise, İsa addiy yuqu aqqında ayttı dep tüşüne ediler. Soñ İsa olarğa açıqtan ayttı, Lazır öldi. Men ise o yerde olmağanıma siz içün quvanam, çünki şimdi iman eteceksiz. Endi aydıñız, onıñ yanına barayıq. O vaqıt egiz adlandırılğan Toma başqa şegirtlerine, Aydıñız, biz de keteyik, onen beraber öleyik, dedi. İsa o yerge barıp, Lazarnıñ qabrinde yatqanına dört kün olğanını bildi. Betaniya köyü Yerusalimge yaqın, qararnen üç kilometr uzaqlığında edi. Çoq yehudiyler Martağa ve Meryemge ağasınıñ ölgeni sebebinden olarnıñ göñlüni almaq içün kelgen ediler. Marta İsanıñ kelgenini eşitip, onı qarşılamağa çıqtı, Meryem ise evde otura edi. Rabbi! dedi Marta İsağa. Eger sen bu yerde olğan olsañ, menim ağam ölmez edi. Amma şimdi de bilem ki, sen Alladan ne isteseñ, Alla saña berecek. Seniñ ağañ tirilecek, dedi İsa. Bilem, episi tirilecek vaqıtta, soñki künde tirilecek, dedi Marta. İsa oña şöyle dedi, Men, tirilüv ve ayat olam. Maña iman etken adam ölse de, yaşaycaq. Yaşayışında Maña iman etken er kim iç bir vaqıt ölmeycek. Buña inanasıñmı? Ebet, Rabbi, dedi Marta, sen dünyağa keleyatqan Mesih, Allanıñ Oğlu olğanıña inandım. Bunı aytqan soñ, Marta barıp qız qardaşı Meryemni çağırdı. Oca bu yerde, o seni çağıra, dedi gizliden Meryemge. Meryem bunı eşitkeninen aşıqıp yerinden turdı da İsanıñ yanına bardı. İsa daa köyge kirmezden, Marta onı qarşılağan yerde beklep tura edi. Meryemnen beraber evde oturğan oña teselli bergen yeudiyler, onıñ aşıqıp yerinden turıp tışarığa çıqqanını kördiler ve, Meryem qabirge barıp ağlamağa ketti, dep onıñ artından bardılar. Meryem, İsa turğan yerge kelip, onı kördi de, ayaqları tübüne özüni taşlap. Rabbi, dedi, eger sen şu yerde olğan olsañ, menim ağam ölmez edi. İsa Meryemniñ de, onen kelgen yeudilerniñ de ağlağanlarını körgenen ruhu çorlandı da, yüregi sızladı. Onı ne yerge qoydıñız? dep soradı o. Efendi, barıp kör, dediler oña. İsanıñ közleri yaşlandı. Yeudiler, Baqıñız, onı ne qadar seve eken! dediler. Lâkin olardan bazıları, Mına, bu adam körniñ közlerini açtı, Lazırnı da ölmeyip qalması içün bir şey yapar ekenmi? dediler. İsanıñ ruhu kene çorlandı, İsa qabirge keldi. Qabir bir qoba içinde olıp, onıñ ağzında taş qoyulğan edi. İsa. Taşnı alıp çetke qoyuñız, dedi. Ölüniñ tatası Marta oña, Rabbi, o qabir içinde qoyulğanına dört kün oldı, endi qoqusı çıqqandır, dedi. Eger iman etseñ, Allanıñ şerefini köreceksiñ, dep saña aytmadımmı? dedi İsa. Soñra adamlar taşnı çetke çektiler, İsa ise közlerini kökke köterip. Baba, meni eşitkeniñ içün saña şükür, dedi. Sen meni er vaqıt eşitkeniñni bilem, lâkin bu sözlerni şu yerde turğan halq içün, olar meni sen yollağanıña inanacaqları içün dedim. Şöyle dedi de, qattı sesnen, Lazır, tışarığa çık! dep qıçırdı. O vaqıt qolları-ayaqları bezge sarılğan, betine yavluq bağlanğan, Evel ölü olğan adam çıqıp keldi. Onı çeziñiz, ketsin! dedi İsa adamlarğa. Meryemnen kelgen yeudilerniñ çoqluğı İsanıñ yapqan işini körip, oña iman ettiler.